Rchwa! Mĩrore nĩ ndakũnyita ũgeni tabarĩra ya Kĩrĩrunyĩ. Ũmũthĩ nĩ tũthĩkĩte mũno, twĩna mũthuri twendete mũno, na aragĩcoka gũkũ studio, nĩ agwĩtambũrũkia. Makwa ndirĩ ndĩracenjia, nĩ Kamau wa gĩcaũ. mũcere wa mbarĩ ya mũcũnũ, marika merĩ ma wathani, ndĩ wa maina, gaciarwo nĩ mwangi, na gwitũ kwega nĩ kũrĩa mũrang'a metumi kandara, rĩu rĩ twĩna mũthuri twĩnake gũkũ studio na ũmũthĩ tũgũkorwo na tabarĩra ya kĩrĩkanĩro kĩratwarana na ũndũire witũ atĩa. eh, nĩ ta bible study not the bible study we nĩ ũkwĩyonera reke twambe tũgeithie mũ- mũ- mũthuri ũyũ ũkinyire studio geithe kamũtonyi witũ thayũ mũthayũ mũthuri Eh, thai thai thai, thai thai. thai Eh, thengio mũno mũthuri ti kamau eh, kũnjĩta gĩikaro gĩkĩ rĩngĩ eh. Twaranĩrie- twaranĩrie igĩrĩ ithatũ ciĩgiĩ rũrĩrĩ rwitũ Mm. ũmũthĩ Mm. ngwendaga twarie ũhoro wĩgiĩ ũhoro wa kwĩmenya tondũ andũ aitũ nĩ morĩ- nĩ- nĩ morĩte mũno o magĩthiaga kanitha nakĩo nakĩo twĩna gĩkũnjo ũmũthĩ Mm. nĩgetha mamenye ona ithuĩ nĩ tũthomaga gĩkũnjo na ũndũire hingo ciothe ũtwaranaga Mm. na ũhoro wa Bible na mũgĩkũyũ ĩtarĩ ho Mm. ibuku rĩa Ngai rĩkĩandĩkwo tondũ maũndũ ma mũgĩkũyũ mothe matwaranaga na nga na ngai mũgĩkũyũ ũrĩa ekaga Ĩĩ. ekaga maũndũ mega ĩĩ, tiga nĩ mũthũngũ wokire mm, agĩtũgarũrũkania Mm. ithuĩ ngai witũ ũrĩa twahoyaga nĩ atũteithagia mũno Mm. no andũ mag- andũ na rũrĩrĩ magĩũka magĩtahwo nĩ athũngũ mm, tũgĩkorwo tũrarũmĩrĩra maũndũ marĩa matagĩrĩire mm. na mbere ya ũguo rĩ ndũkĩreke nyambe ndĩgwete mũthuri Ĩĩ, wĩwete. Tambũrũkia. kendetambũrũkie wa marĩtwa o ũrĩa mũkĩũĩ njĩtagwo kabirũ wa mũgo na ndĩkĩrĩ mũnjirũ wa mbarĩ ya rwamba mũthuri wa rika rĩa maina Mm. mũthuri wa kĩama Mm. kĩama Mm. nĩ ngĩkenagĩra Mm. rũrĩ nĩ ngĩkenagĩra rũrĩrĩ rwakwa Ĩĩ, na ngakenera kĩrĩra rĩrĩa Mm. tũrarung'a igĩrĩ ĩĩ, tondũ rĩrĩa ũrĩ gũkũ thĩ mm, na rĩrĩa ũreĩta we wĩ mũhunjia Mm. we wĩ mũthuri wa kĩama mm, we wĩkaga mm. nĩ atĩa ũmwe ũrĩ weka Mm. ũgateithia mũndũ ũcio ũtoĩ ũndũ ũcio Mm. bata to kwĩka ndĩ mũhunjia Mm. ngehĩta ndĩ mũthuri wa kĩama Mm. nĩ wagĩrĩirwo nĩ gwĩka na ciko Mm. ũkonaga nĩ wateithia athuri arĩa atatũ Mm. we nawe mũhunjia ũgagĩteithia athuri arĩa angĩ atatũ nĩgetha twĩke atĩa Thiĩ na no mbere. tikuga wĩ mũhunjia na wĩ mũthuri wa kĩama ndũrĩ ũndũ wĩka Ĩĩ, ndũrĩ ũndũ wĩkaga Ĩĩ. nĩkĩo tũkĩrĩaga mũthenya wa ũmũthĩ tũrugĩigĩrĩ ithatũ Ĩĩ. tondũ andũ nĩ merigirwo

kamũhari ga kerĩ, kĩambĩrĩria ikũmi na ithano kamũhari ga kerĩ. Nake Iburahĩmu akĩũria atĩrĩ, Mwathani Jehova, ũkaahe kĩ hihi? Kuona atĩ ngũtũũra itarĩ mwana, na atĩ mũndũ ũrĩa ũgaatuĩka mũgai wa mũciĩ wakwa nĩ Mũdameski ũyũ wĩtagwo Eliezeri. Nake Aburamu agĩcoka akiuga atĩrĩ, Ndũgũkĩona nĩ ũnjagĩtie mbaũ? Na rĩ, mũndũ ũcio ũciarĩirwo gwakwa nĩwe ũgatuĩka wa kũngaya. Na atĩrĩ, ndũmĩrĩri ya Jehova ĩkĩmũkinyĩra, akĩrwo atĩrĩ, mũndũ ũcio tiwe ũgatuĩka mũkũgai, no rĩrĩ, mũndũ ũrĩa ũkoima mũthiimo waku we mwene nĩwe ũgatuĩka mũkũgai. Atĩ mũndũ ũrĩa ũkoima mũthiimo-inĩ. wa Iburahimu nĩwe watuĩka mũ- mũ- mũ- mũgai wake wa indo iria a- arĩ nacio iria a- a- arĩmĩte nginya hĩndĩ ĩrĩa akinyĩte hau arĩ no karirikana atĩ Iburahimu ndarĩ na ciana arĩ na thĩna mũingĩ mũno na thĩna ũrĩa warĩ wa- wake warĩ wa meciria mena mũ- mũka ũrĩa wetagwo Sara tondũ harĩa makinyĩte marĩ akũrũ ma nĩ matinge- matindĩkĩte mĩaka na matiarĩ na mwana rĩu haha nĩ ndĩrenda gũcokeria mũthuri ũyũ ndĩmwĩre atĩrĩrĩ ũcio wanjũrĩte ciana atĩ ciana ciumaga kũ ciana nĩ cia mũthuri na ciumaga mũthimo-inĩ wake ndeciria nake nä agåteithä twakinya hau ngwĩciria nĩ agũteithĩka tondũ nĩ wamũcokeria kiugo gĩake na wamũcokeria na gĩkũnjo kwoguo we ũroretie kĩũria kĩu Ĩ, ũcoke ũrora hau ũthome makĩria Ĩ. tondũ haha tũtihota gũtende tũtiũhota- ciana no- no- ciumaga mũthirimo-inĩ wa wa mũthuri wa mũthuri Ĩ. na to mũthirimo ũguo no nginya ũgĩethe mũtumia Ĩ. nĩgetha ci- ndagĩciria nĩ mũthimo wake ndagĩciria cikuuma agũ- agũtema mũthirimo ĩ ciana ciĩke atĩa Ci- ci- ciume ci- aca heka heka mũtaratara Ĩĩ. na no kũ tũrakĩenda nginya kwarĩrĩrio mũthenya wa ũmũthĩ Wa ũmũthĩ. tondũ andũ nĩ merigirwo yes na andũ matiĩũĩ ĩĩ na ithuĩ tũtuaga tũrĩ ũgĩ ĩĩ na tũtirĩ ũgĩ ĩĩ Twa- twatuĩkire wa gũturura wa ũhoro wa gũturura ĩĩ atĩ kamau ũmũthĩ nĩ ũrona mũndũ nĩ ara ena manyũmba Ĩĩ. ena ngari nene ena Ĩĩ. mĩciĩ mĩnene Ĩĩ. no wende yo Ndeyo. gwake gũtũrĩte na thĩna Ĩĩ. no mbeca arĩ na Ena cio. ciũrĩte hau no itingĩmũte Cikũmbinĩ. ciĩkũmbinĩ nĩekire atĩa Ĩĩ. nĩarigirwo Ĩĩ. na kwĩrigwo nĩ kwaga kwĩmenya Ĩĩ. tondũ we rĩrĩa wahikanirie kana rĩrĩa warehirwo mũ- thĩ ĩno nĩ maitũguo na, na, aciari aku na aciari aku Mm. wagimara na wagĩa mũtu- mũ- mũciĩ nĩ wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ũkĩmenya o ũrĩa ũrakũ ũrakũra ũra- ũra- na ũra- marũngo na marũngo ũrĩa ũrakũra na marũngo tondũ rĩrĩa wakinya handũ bata kũgĩa ciana Ĩĩ, ti atĩ nĩ nĩ ũndũ mũnene. mũ- nĩ ũndũ mũnene Ĩĩ, ona cũkũra wĩ kũrĩa taũni agĩaga kĩ yagĩa ciana maũndũ marĩa marakuma thutha nĩmo ma- maingĩ mũno marĩa Marĩa magũtindĩkĩte magũtindĩkĩte nĩ ũndũ wa ciana ici ciĩke atĩa Ciĩke cihote atĩa? kũgacĩra Ĩĩ. na kũu nĩkuo tũrauga nĩ nĩ twerigi nĩ twerigirwo Tũgĩte To- ikinya. ĩĩ, tũgĩte ikinya Eh. tondũ ithuĩ tũgire ngai nĩ atũrathima Eh, nĩ ahe nyũmba nene eh, nĩ ndĩratwarithia mũtoka mũnene ndĩrarĩa na nganyua Eh. no ũkariganĩrwo Eh. kwĩ maũndũ marĩa wagĩrĩirwo nĩ gwĩka nĩgetha mũciĩ waku wĩke atĩa nĩkĩo twĩ haha nĩkĩo twĩ haha mũthenya wa ũrĩkũ tũcokie rwĩ mũkaro Tũco- tũcokie kĩ Rũĩ mũkaro. tũcokie mũĩ- rũĩ mũkaro Eh. na gũtirĩ mũndũ tũratema aca aca ithuĩ nĩ- ithuĩ mweherere kĩ nĩ ndeto tũreka atĩa Ithuĩ nĩ ndeto tũratenderia. tũrari tũratenderia ũmũthĩ Eh, Kĩmenye amenye. kĩmenyi amenye wakũri gweke atĩa Atũre na we nini. ũtũre we ũtũre ũrigĩtwo Ĩĩ. ũrĩa ũkwenda kũmenya rĩ nĩ agũtwe Na gũtwetha. nĩ agũtwetha nĩkĩo mũthenya ũrĩkũ tũ- tũkĩrĩ ha Twĩ haha na tũkĩrĩ haha. gĩkũnjo. Na twĩ na gĩkũnjo. na gĩkũnjo mũthĩ No kũhutia. no kũhutia tũrahutia Ĩĩ. na ndĩmwĩre na na njĩre athikĩrĩria akwa mũthenya wa ũmũthĩ Ĩĩ. mũtũthikĩrĩrie wega mũno Ĩĩ. wewe harĩa ũrĩ Mm. tũthikĩrie wega mũthĩ tondũ mũthĩ nĩ ũgũteithĩka Ate matũ- atege matũ tega ka mbaũ. matũ Ka ka mbaũ. mbawa Ĩĩ, mũthenya wa mũthĩ nĩ ũgũteithĩ nĩgũteithĩka. tondũ we ũtuaga ũrarĩa wega Ĩĩ. ciana ciaku ikehumba wega weka atĩa Ĩĩ, no kwĩ maũndũ wekire atĩa ũ- ũ- watiganĩirie ũ- ĩĩ, ũkiuga atĩ jesu nĩ akuĩrĩire kĩ mũthabainĩ. nĩ akuĩrĩire mũthabainĩ anga thakame ya jesu nĩ yekire atĩa Ĩĩ. aca Ĩĩ. gũtirĩ kĩndũ ta kĩu Ĩĩ, we tũra kanitha-inĩ ĩĩ, we tũra kũrĩa kũngĩ ũtũraga ĩĩ. no no nginya maũndũ marĩa marakuma thutha meke atĩa Magũkume makume thutha Eh. tondũ ndũrenda gwĩka atĩa Ndĩrenda gũkũ- ndũrenda kũhingia Ndĩrenda kũhingia. tondũ kanitha no nginya tũthiĩ Eh. Na ithuĩ tũtihũrana na kanitha Ĩĩ, kanitha nĩ tũgũthiĩ ĩĩ. na twĩke maũndũ marĩa mangĩ tũrenda gwĩka Eh. no ũhoro wa ũndũ kana wa gwaku mũciĩ no Eh. nginya wĩke atĩa Tũmahuithie. Mũ- tũhingie na tũmĩrĩre ũrĩa mũhĩrĩga waku wekaga atĩa Ĩkaga. tiga gwĩtenga Ona Jesu arĩ Mũyahudi na nĩ- na- nĩathingataga Ũyahudi wao. yes ĩni. Ona Iburahĩmu nĩathingataga ona Yes, Ayubu. ha- hau nĩho tũrĩ Ĩni. Mm, atĩ ũrona mũirĩtu mũ- mũthuri Eh. mwanake Mm. aroya mwana- mũ- mũ- mũirĩtu Eh, akamũingĩria thingira eh, mũthuri na nĩwe wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo agĩkinyĩra ndeto ĩno ndarĩ cuguri eh. Mũndũ we nĩ- nĩagũranire. mũrũ we nĩ agũranire Eh. ndendaga kũmenya gwathiire atĩa ndendaga kũmenya gwĩka atĩa na nĩwe wagĩrĩirwo nĩ kũria ciũria orie mũndũ amũrie atĩrĩrĩ Ũyũ mũndũ na nũ? tondũ nĩ ndĩrona mũgeni haha rĩ ũyũ nũ wĩgũ Eh, na we ndaramenya hĩndĩ ĩyo aciaria mũirĩtu mana nĩ kũrĩra mararĩra magetha mwana ũrĩkũ na nĩ mũroria atĩrĩrĩ ithuĩ tondũ nĩ mwendanire mwanake na mũirĩtu rĩ ithuĩ twĩ aciari rĩ ndeto-inĩ twĩyo twĩha ĩĩ ndeto ĩno twĩha nĩguo mũthuri ũyũ ũngĩ nake mang'ethanĩre maharũke thĩinĩ wa maharũke ĩni rĩu maharũkane meke atĩa na nĩkĩo ũmũthĩ ngwendaga twarie ndeto ĩno ya kwaga kwĩmenya tondũ anake aingĩ Ĩĩ. arĩa mekuo maretua nĩ ũgĩ mũno Ĩĩ, maratwarithia makari manene ĩĩ. magatwarithia kĩ makarĩa na wega ndigiri ĩ haha mondo-inĩ na ndigĩ- na ndigĩri ci- ciũrĩte ha nyina kũrĩa gĩcagi-rĩ atũraga ahingĩte ikero na, na ngonia Ehe. no we gũkũ njohi-rĩ Ĩĩ. nĩ tu tu nĩ rũĩ me- gemia metha Ĩĩ. nwaigua rĩu rĩ gathũnũ rĩ mũrandũ atethia gũkupakwo ĩkapakwo gathũnũ-inĩ gakĩ kũrĩa mũciĩ kwao ka, ka, ka nyũmba ya nyeki Ĩ. Nyi- nyina ndamwe ndamwĩcire nyina atũragaragia na ngũkũ kũu Ĩ. na ng'ombe we nani we anga kĩ no nĩ- Nĩ agĩte gĩtaranio. nĩ- nĩ ateire gĩtaranio tondũ nĩ agire mũndũ wa kumuma kĩ kũrũmũrũmbũiya mũrũmbũiya Mm. na nĩkĩo tũro- tũguo ũmũthĩ no nginya twĩmenye na inyuĩ airĩtu mũragũrũ Ĩ. tigai gwĩtu- gwĩtua atĩ nĩ inyuĩ mũĩ mũno Mm. atĩ tondũ nĩ wagĩa na mũthuri nĩ wakinya Ĩ. aca Ĩ. wĩna mũciari wĩna mũciari waku na wĩ mwe- wĩna mũciari wa mũthu Na mũthuri. andũ a- aciari aya nĩ magĩrĩirwo nĩ gwĩkaga atĩa nĩ gũceragĩrwo maita maingĩ Ĩĩ, na ti atĩ we wahikio ĩĩ. watuĩka atĩ nĩ wathiĩ gĩcagi wathiĩ gũtuĩka mũgeni aa kũu nĩ kwanyu wathiĩ kũrĩa kũu nĩ kwanyu Ĩĩ. wĩyohe cuka ũrute mawĩra marĩa mangĩ arĩa angĩ ma- mau ma gũkũ mathiĩ atĩ nĩ- atĩ- atĩ o nĩ ageni ndwara maci- makinyĩtio kũu mehakĩte kũu ũcio nĩ ũrimũ mũtheri na nĩkĩo mũgũtũra mũ- nĩkĩo mũgũtũra na mathĩna arenyũra ngima atia na ndwara eh, arenyũra ngima na ndwara ũũ eh? ngingo kwĩhũgũra ũguo nĩ terĩ na mberi nona eh, mwĩtĩo ũtarĩ na kũrĩa ũrĩ na na reke ngwĩre ekĩrĩte mũbuto ndangĩhora ekĩrĩte mũbuto na ndangĩhora cuka kwa maitũ guo mũini rũũ ndwagĩrĩirwo nĩ gũthiĩ na mũbuto ndwagĩrĩirwo nĩ gũthiĩ na mũbuto na hanini thiĩ wĩhumbĩte tondũ nĩwamenya kũrĩa ũrathiĩ na gĩtĩo

marathikwo mbere ya aciari marathikwo mbere ya cia marathikwo nĩ aciari na wagĩrĩirwo we ũhoe ngai ũgathika aciari aku Ĩĩ. No- Nawe ũgathikwo nĩ nawe ciana ciaku. ũgathikwo nĩ ciana cia Ũrĩa gũtũire. no ũmũthĩ ũyũ airĩtu Mũgarũ. arĩa twĩ nao na anake arĩa twĩ nao Mm. mena ũrimũ mũingĩ Mm. itoĩ na kũrĩa umĩte atĩ tondũ mena mbeca nĩ araikara kĩrĩrĩcua Mm. agaikara na kũ nĩ araikara nyũmba nene matiũĩ inĩ rũcio kana batha inĩ rũcio hau ona matiramũtambũra kĩndũ mm. na atangĩrĩ werĩ mũthuri ũcio ndangĩakĩte atĩa ndũngĩrĩ na mũkagu tiga nĩ aciari acio maciarire mũirĩtu ũcio koguo nĩ twĩrigĩtwo na nĩkĩo mũthĩ twĩ haha nĩgetha tũmenye gwĩka atĩa no ndware cece ibuku rĩrĩa kũhingũra ngũgũtwara cece haya ndĩrenda ũthome abeco a Efeso Aefeso a Efeso ithathatũ Ehe. kamuhari kamuhari ka mbere nginya inya Eke horera ũguo horera ũguo ithu mũndũ tigä wa- tå rauga ithe matiaiguaga nä mathomire Eh, na Efeso. magä thiä kanitha A- a- thiä kå rä a mathomaga nguvu thiä ka mathomaga ĩinamä te reke tå mathomä re Andũ makĩini. ibuku rä rauga ti niä ndä rauga Eh, eke- ati Efeso ithathatũ kamũhari ka mbere mm. nginya inya haya haya mm. aefeso ithathatũ kamũhari ka mbere inyuĩ ciana-rĩ athikirai aciari anyu mwĩ thĩinĩ wa mwathani nĩ gũkorwo gwĩka ũguo-ĩ nĩkuo kwagĩrĩire tĩ athoguo na nyũkwa rĩu nĩrĩo rĩathani rĩa mbere rĩarĩ na kĩaranĩro nĩgetha maũndũ maku-rĩ Ĩĩ. magacĩre one na ũtũre hinda- hĩndĩ ndaya one gũkũ thĩ one na inyuĩ maithe-rĩ one mũtikanarakarie ciana cianyu one no kũrera mũcirerage na mũrutanĩre na mũtaarĩre one ũrĩa wa mwathani one ndwona Ĩĩ. ibuku nĩ rĩrauga wega Ĩĩ. atĩ inyuĩ athĩkagĩrai ciana cianyu na inyuĩ aciari Ĩĩ. mũmenye nĩ mwaciarire Ĩĩ. ciana mũciathĩkage Mm. maundu maya nĩ gũteithania Mm. no rĩu harĩa hakinyĩte ciana cia thukũ ici kana na kĩa thukũ ici kana ithuĩ twĩ kuo Mm. tiga rĩu tũraheana kĩrĩa tũramenya ũrĩa tũrauga ciana itiũĩ ũhoro wa aciari Mm. o nĩ makinyire Mm. maka manyũmba manene Mm. mageka maũndũ manene gũkũ kũngĩ rĩ ona ndangĩona Ona kĩhumo kĩao. ndamenyaga nginya we wĩ mũciari we mũthuri na nĩwamenya mami wanyu ehana ona ũngĩmuona harĩa no ũgere njĩra ĩno Ĩĩ. na we nĩwe wagĩte kũmũhumba na ndara- ndũramenya we nĩwe mũciari ũcio nĩwe ũtũmĩte ũkinye handũ harĩkũ ũgona mũtumia mũhunyũku Ĩĩ. na nĩwe nĩwe wongire nyondo icio one we nĩwe wa- watũmire atige- at- at- at- aume kuma One, mũirĩtu atuĩke one. mũtumia one A- atariĩ ũguo tondũ wa gũkũrera Ĩni, we ĩni. na we rĩu nĩ- nĩ- nĩ- nĩ- nĩ- nĩũramwĩ- nĩũramwĩthema Na- ũke- ũke- na ũtũra kiugo kĩrĩa ingĩmera kĩa ma atĩ nĩ atĩrĩrĩ Eh. we wĩ mwanake ũyũ kana wĩ mũtumia ũyũ Eh. hau ũrĩ Eh, ũmenye mũciari ũcio arĩ arĩ ho arĩ ho Eh, na we harĩa mũciari ũcio arĩ no ũgũ no roka rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ wa gũtinda ũgĩtũ- mũgĩtĩtwĩra matukũ mani na matirakinya ona make ona matingĩkinya mĩaka ĩrĩa mũtu- mũ- mũciari ũcio mĩaka ya ekinyĩte. mũciari wahota kũremwo gũkinya gũkinya tondũ wa m- m- mĩtugo yaku tondũ wa mĩtugo wahota yaku kumbĩkwo tene Ĩĩ, one. ũrikwo nĩ aciari one tondũ mũ- tũkĩona gĩkũnjũ nĩ gatwĩra tũikare Tiguo- ihinda rĩraya Ĩĩ, ĩĩ. tĩ aciari one Ĩĩ. rĩu tũgagĩcoka tũgagĩthiĩ atĩrĩrĩ Mm. rĩu ana- anake nĩ marakĩgũrana Mm. twagĩrĩ tũkagũrana tũgeka atĩa no tũtiendaga gũkinyĩra Mm. ũrĩa na hau kabere gwathiĩ waria rĩngĩ baba wanyu ndaracĩtie Eh, rĩngĩ mami wanyu kana ndaracĩirwo guka guo kana guka guo rĩngĩ kwĩ mbũri yendaga kũrutwo ndĩarutirwo rĩngĩ nĩ kũrĩ na mĩruru yenda kũ- kũrutwo tũhatwo kũhatwo ndĩahatirwo we ũtũraga ona baibũ haha kanitha-inĩ Eh, gwaku woka gĩkuũ ũmũthĩ gwathika no mwaka ũngĩ gwathika Ũgeta no- mũtungatĩri. eh, ũgeta mũtungatĩri Aga- agoka agatungata mũkagũthithia tĩri. ihoya mũgeka atĩa no riũa rĩu ati andũ rĩthia mũtangĩtuĩra mũcoke rũĩ magomano mũcoke kwanyu mũciĩ Eh, ũmenye wega ona ndagĩtarĩ nĩ araga mũndũ atĩrĩrĩ mũrimũ ũyũ niĩ abandi ndĩũthondekire gucoka na mucii ambai mũcoke na mũciĩ Eh. mwĩme wimenye ũmũthĩ nĩkĩo tweha nĩgetha tũimenye Eh, matano Rĩu na- macoka na mucii one rĩu na inyuĩ anake aya reke indĩmwe to gũtwara rũracio Ĩĩ. To gũtindĩka to rũracio. gũtindĩka rũracio kana ũkagwa- ũgokĩra mũthenya wa mũthĩ ũkagwa nĩ ũgũthiĩ kũra Rũracio. hapana Mhm. amba ũtuĩrie kwa mũtumia rĩ gwathiaga atĩa baba na niĩ baba wa baba nĩgetha ndikakĩmũrũge rĩ Ĩĩ. nĩ- nĩekĩte ona na ona na ona Ĩĩ. nĩgetha maũndũ maku mekĩte atĩa na nĩho tũkwenda gũthoma ibuku rĩa macakaya Ĩĩ. ithano Mhm. kamũhari ka mũgwanja 961 Haya, haya, haya, haya, haya. Macakaya. Umuthi ni gikunjo turathoma. Nĩ na ũkũndũ aracece. Nguragutwara cece. Pole pole. Pole pole. Rĩu tũrathiĩ macakaya ithano. Macakaya ithano mwari wa mũgwanja. Aya, nĩho tũrĩ. Ĩĩ. Ndakinya ndakinya ho. Ĩĩ, mathomere. Ĩĩ. Maitha maitũ rĩ. Ehe. Nĩ mahĩtirie. One. Na rĩu matirĩ ho. Okay. Atĩ maitha maitũ nĩ mahĩti. Nĩ mahĩtirie. Na rĩu matirĩ ho. Nĩguo. Na ithuĩ nĩ ithuĩ. Ĩĩ. tũkĩte tũkuĩte mũrigo okay wa ma- mawaganu mao na One. ithuĩ nĩ ithuĩ Eh. tũkuĩte mũrigo nĩguo wa mawaganu mao koguo One. maitha maitũ rĩ nĩ mahĩtirie na rĩu matirĩ ho na matirĩ ho na ithuĩ nĩ ithuĩ tũkuĩte mũrigo wa ma- mawaganu mao hau nĩ hega Mm. rĩu nĩ- nĩguo tũrakĩrwo atĩrĩ nĩ ibuku rĩrĩ rĩrĩa wagĩa na mũciĩ rĩ Mm. nĩ wagĩrĩirwo nĩ kwĩmenya Mm. ũmenye rĩu nĩ ndagĩa na mũciĩ Mm. na nĩ njagĩrĩirwo nĩ gwĩka ona nona nona baba angĩkorwo ndekĩte kaũndũ rĩ we nĩ wogwĩ wĩna mũrigo ũkuue wĩna mũrigo ũkuue Ũigĩrĩrĩki maithe ũcio. maitũ nĩ mahĩtirie Mm. na rĩu matirĩ ho Ĩĩ, ithuĩ nĩ ithuĩ tũkuĩte mũrigo nĩ ũrĩkũ mathire ũkiri-inĩ nĩ mathiire ũkiri-inĩ Mm. we nĩ wagĩrĩirwo nĩ gwĩka atĩa ũteneke ũteneke gĩtĩ kĩu gĩa thoguo Gĩ- ũte magongona ũgũrute magongona kĩrĩa gĩtatwarĩtwo gĩothe wĩke atĩa ũhingie ũhingie Mm. koguo nĩkĩo ndĩrauga atĩrĩrĩ nĩ tũtige gũtwarithia maũ- maũndũ- maũndũ mangĩ manene maũndũ tũreka manene rĩ no harĩa harĩa kĩhumo rĩ Ĩĩ. hena mathirĩ maingĩ mũno na tũtirenda kũrĩ Kũrĩa. rĩu ona waka maũndũ ma ma nyũmba mu- ma- mau ũraka wage kũrĩha thirĩ Eh, thutha wa ndagĩka nini ũkaigua wewe eh, maũndũ ũgatigĩra makwa nĩ- ningĩ thirĩ ũyũ ũgathiĩ ũ- akiumĩkĩte watigĩra mũrũguo thirĩ wa thoguo na ona gĩkũnja gĩkĩ kuga atĩ Nĩwaigua? waga- waganu rĩ ũkarĩhio nginya rũciũ na wakana arabu watigĩra thirĩ wa tho Thoguo. mwana mwana waku thirĩ watho ndigĩrĩri thigĩrĩri Nĩehanda. akarĩha thirĩ wa wa guka we kana cũwe na kana cũe ningĩ agoka akarĩha thirĩ wa wa ithe agagĩkinyĩrwo nĩ maũndũ make rĩ akebanga rĩ Ũtũũro o rĩu ũkarĩka. ũremenya mũthuri Ĩ. mwa- mũirĩtu ndũmenye kwĩbanga Ĩ. ũmenye ũrĩkie maũndũ ma maku tene nigetha utige gutikirira ndigiri kana muga atene ni tene thutha ni mugiana ati ni makacakaya cigana eh muthome a- muthome atikiriri amwe wa no kama hari ka mugwanja one ini eh ini nigetha muigue ithu tithu turauga Aca. tondu mukiuga tuthuri tutu tuhunyukite twa twa kiama ri Eh. anga tuti undu tui ri anga Eh. twathire ri hakanitha-ini ri ni haure wa ni ha muhunjia ri aguthomera kiugo kiu eh horo wa ma- mathiri wa mathirĩ mokaga o makahutia harĩa ho hareka atĩa Harĩa hega. harĩa hega haramaguna Ĩĩ, mũkahotha mageka atĩa Mũkainũka. makainũka no thĩna wa gwaku rĩ ĩĩ. ndũneka atĩa Ndũ- ndũ- ndũ- ndũ- na nĩ ngwĩra Mahinga. thikĩrĩria ndũkanatwarĩre thĩna- mathĩna maku ma mũciĩ mũhunjia mũhunjia ndarĩ hĩndĩ mũhunjia nĩ gũtwara twaraga mũndũ igũrũ Ĩĩ. werĩ Ĩĩ. hingia maku Ĩĩ, ma gwa- ma menya kwanyu ciaku. mũciĩ ĩni ũhĩnjio nĩ maku one twakĩrwo atĩrĩrĩ

Dama 22 page 90. Page 90. Ĩni. Dama Ĩndĩ ĩrĩa- 22 16 to 17. Ai ai ai ai. ai. Ĩni. Eh, nĩ ho tũrĩ. Ĩni. Dama Kamuhari 22. ga kĩ? 16. Ikũmi na ithathatũ. Ĩĩ nginya mũkahari ka mũgwanja. Na na mathikĩrĩria thikĩrĩria. Eh, matega matũtamba. Matege mathuta mbawa. Ithuĩ tiwe tũrauga. Ĩni. We ũte na mũ- we ũtaracĩtie. Ĩĩ. Ta thikĩrĩria handũ haha wega mũno. Haha nĩ haku rĩu. Haha nĩ haku na ũcoke ũwĩra. Na ũtũrĩte na mũtumia ũkĩgana nĩ waku. Eh. Ũcio ti waku nĩ waku rĩtwa. na ciana ti ciaku na ciana nĩ ciaku taracĩtie Ĩĩ, Ningĩ- thoma ningĩ mũndũ angĩũha mũirĩtu ũtorĩtio nake akome nake Mm. ndarĩ hingo atakaruta rũracio amũgũre atuĩke mũka ningĩ mũndũ angĩũha mũirĩtu ũtorĩtio nake akome nake ndarĩ hingo atakaruta rũracio amũgũre atuĩke mũka Na rĩrĩ, ithe wa mũirĩtu angĩrega o kũrega atwarwo nĩ mũndũ ũcio, o na hĩndĩ ĩyo ndarĩ hingo atakaruta mbia o ta iria ingĩ nacio mũirĩtu akĩgũrwo. Atĩrĩ, atĩ na rĩrĩ, ithe wa mũirĩtu angĩrega o kũrega Mhm. atwarwo nĩ mũndũ ũcio, Ĩĩ. o na hĩndĩ ĩyo ndarĩ hingo Ĩĩ. atakaruta mbia o ta Ĩĩ. iria ingĩ nacio Ĩĩ. mũirĩtu akĩgũrwo. Ĩĩ. Okay. Mm. Nĩ ithuĩ tũrauga Aca ti nĩ gĩkũnjo. Gĩkũnjo. Na me kanitha-inĩ matũraga kanitha-inĩ Ĩĩ. na matirĩ mathiĩ nginya kũ

Ĩĩ. no nginya ũ- ũracie Ĩĩ. nĩgetha mũtumia ũyũ atuĩke mũtumia wa amũgũre atuĩke mũka amũgũre atuĩke mũ Ĩĩ. mũka we wagĩcoka ũratinda ũgĩtwĩtĩra atĩ wĩ mũhunjia anga wĩ kĩ na ndũra na- thikũ icio mauga atĩrĩrĩ Ĩĩ. ndĩrathiĩ kwa mũciari Ĩĩ. ndĩmũhe kĩheo Kĩheo gĩa Gifting. kĩ? nĩ gifting na no nĩ- no gũtirĩ ha ũhoro wa gifting haha kwĩragwo rũracio ti thũgũrĩ aca aca nĩ thogora wa irathi no nĩ thogora wa irathi na nĩ ibuku nĩ rĩratwĩra wega atĩ no nginya ũracie nĩgetha mũndũ atuĩke mũndũ wa atuĩke mũkaguo atuĩke mũkaguo hmm. rĩu we mũhunjia wĩ hau kana we mũthuri wa kĩama wĩ hau kana hmm. we ũrĩ harĩa ũrĩ hmm. angĩkorwo ũtarĩ waracĩria mũkaguo ta thiĩ ũthome thama 22 Ĩĩ. 16 to 17 Ĩĩ. ĩrakwĩra wega mũna niĩ tinie ndauga Ĩĩ. nĩ ibuku rĩreka atĩa ĩ tondũ mũkiuga tũthome Reke ndĩmathomere rĩngĩ. Ĩĩ, mathomere rĩngĩ nĩgetha ningĩ mũndũ maigue angĩoha mũirĩtu ũtũrĩtio Ĩĩ. nake akome nake Mm. ndarĩ hingo atakaruta rũracio amũgũre atuĩke mũka Ĩni, arute rũracio amũgũre Ĩĩ, one. atuĩke mũka one Ĩĩ. na nĩkĩo ngu- njugire ũmũthĩ atĩrĩrĩ Mm. tũkuga ũmũthĩ tũraria ũhoro cia carũkũ cararũkwo ũhoro wa kwĩmenya Ĩĩ. tondũ we wĩ hau uguaga wĩna mũkaguo ndũrĩ Ĩĩ. na utinde ugitwarithia ngari nene hau utinde ugika atĩa? hakuna utakiri Na urathie wĩkĩra kuona mĩwani. iniro waku wi witambure wiciragia muiritu ucio waku aum- Aumire mu- mutumia igũrũ. ucio waku ri aumire iguru we ri tondu ni uratua kimenye na wina iritu hau na wina anakeri wathiĩ atĩa wathiĩ atia makai makaruta iritu ku Mũthũ- mũhunjia ũcio ũraugĩte gũtikanaracio rĩ Arĩ iretu. nena irĩtu rĩ Mm. kũu gĩthi- kũu nĩ nĩ arĩa meka- mekagĩra kĩhĩngĩca na mũcio na mũhĩrĩga ũcio ũgatũra wĩna thĩna tene na tene Na ciana cigakorwo na ciana mabara. ciana na mbara nene mũno na koguo gũtũra kĩrĩro Mm. koguo rĩ Mm. Nĩ amenye tene nĩ nĩ tene. amenye nĩ a- nĩ athomere andũ tondũ niĩ ndikĩũĩ kũrĩa athoma ithe tũtikĩrĩ ahunjia mũno rĩ Eh. no nĩ tũrathoma mbairũ tũgeka atĩa Na tũka- tũkemenya na tũgataũkwo. na tũgataũkwo na Eh. tũkamenya ũrĩa tũgwĩka atĩa No tũgũthiĩ. ũrĩa tũgũtwarithia ndeto na nĩkĩo ũrona andũ aya anene rĩ Mm. mena thĩna mũingĩ mũno Mm. ũkora mũndũ araikara runda Mm. roreco Eh. kũrĩa kũngĩ Eh. no arera ciana ici ciakinya nĩ cia Ciigana-rĩ? kũgimara ciaigana nĩ ciakinya nĩ cia kũ- cia kũgĩa atumia gũtirĩ ũrahika Mwa- mwanake ndaragũrana Mwanake- mwanake ndara- ndara- mwa- ndarorio ndarorio gũtirĩ mũ- nda- ndagĩcemania na mũndũ wa kũmũthekia tondũ mũthuri ũyũ rĩ Mm. we aratua nĩ akinyi nĩ ahingire nĩ ciana ahingire ciana na- na na nĩ arathimĩkire akĩ- akĩmarera wega Mm. no rĩu nĩ hagĩkinyĩte handũ tondũ ndekĩte ũrĩa kwagĩrĩire na ndaremenya akahinga ciana ona ndarenda gũtuĩria nĩ Ehe. tondũ we nĩ mũ- nĩ mũũgĩ mũno na nĩ mũgima mũno gĩcenji Ma- ũcio nĩ ũrimũ na Ũcio nĩ gĩcenji gĩcenji. angĩkorwo no ũkĩrere ciana icoke ituĩke cia gũtuĩka gacũkũra rĩ Eh. bata nĩ ũrĩkũ manyue ndawa manyue magwe ndawa mũtaro. Eh? manyue ndawa magwe bata wa kĩhiko Eh, ĩ bata wa nĩ kĩhiko ciana cithereme Nĩ- nĩ ũgĩe ũgĩe na mũtumia ũragũtungata Eh, na mũgĩe na ciana ithereme nĩgetha nawe rĩ Eh, famĩ- rũ- Njia- njiarwa njiarwa ciaku. ciaku ũkagĩa na kĩ Eh. na mũhĩrĩga waku na nĩgetha ndũ- rũrĩrĩ rũtigeke atĩa Ndũkahuke. rũtikahuke Mm. no aigua no rĩu andũ arĩa meku athuri arĩa mekuo rĩ o mati ũyũ ũguo waikarĩra gati ũguo harĩa harĩa ka- anyua gacai gatubia rĩ Mm. arerora ihĩ ciake cigĩthiĩ kũnyua njohi na ndareciria nĩ nĩkĩ itekĩte Eh, kana nĩ atĩa itekĩte nĩkĩ gĩatũmire andũ aya morĩrwo nĩkĩ gĩatũmire ciana ici ciakwa cikorĩrwo? marandũrwo njohi tondũ nake rĩ Mm, ona, ona nyina rĩ mm, ndarĩ na bata nake mm, na nyina ũrĩa ũngĩa- ũng- ũngĩamũtarire rĩ mm. nda- ndendaga gũthiĩ kũmuona na nĩkĩo ndĩratara anake a thukũ ici Mm. na atumi- na irĩtu a thukũ ici na arĩa angĩ marathikĩrĩria rekei tũkahũthĩra kanya rĩrĩa wainũka tiga gũthiĩ njohi-inĩ

ibuku rĩa ayubu nĩho tũrambĩrĩria Ĩĩ, eh, ĩmwe Ĩĩ. kamwe harĩ ka ka mbere ĩyo nĩ kwarĩ mũndũ bũrũri wa uzu etagwo ayubu na okay. mũndũ ũcio ndarĩ na ucuke Ehe, na kũ- kũrũngũrĩra arĩ mũrũngũrĩrĩru ĩĩ, na nĩ mũndũ wetigĩrĩte ngai nĩguo na agethamaga maũndũ marĩa moru ĩĩ, rĩaciarire a- ariũ mũgwanja na airĩtu atatũ ĩĩ, arĩ na ciana ikũmi ĩĩ, nĩ aciarire ariũ mũgwanja na airĩtu atatũ Mm. ningĩ ũthi- ũhiũ wake warĩ ng'ondu ngiri Nĩguo. mũgwanja Nĩguo. na ngamĩra ngiri ithatũ Nĩguo. na ndegwa cia kũiganĩra macoki Ĩĩ. magana matano Nĩguo. na ndigiri cia mĩgoma magana Ĩĩ. matano Ĩĩ. na arĩ na ndungata ciake cia mũciĩ nyingĩ mũno Mm. mũndũ ũcio agagĩtuĩka nĩ mũnene kũrĩ andũ othe a mwena ũrĩa wa irathĩro Nĩguo. na rĩrĩ ariũ ake mathiaga makagĩa na iruga kwa mũndũ o mũndũ wao o mũthenya wake wakinya Ona nĩmarekanagia mageta airĩtu acio atatũ a ithe wao moke marĩe na manyue hamwe nao. Na nĩgwekaga atĩrĩrĩ, mĩthenya ĩyo ya maruga macio mao yatũngana-rĩ, Ayubu-rĩ, nĩgũtũmana atũmanaga, akamatheria, okagĩra rũcinĩ tene, akaruta mahaki ma njino maringanaine na mũigana wao othe, nĩgũkorwo Ayubu oigaga atĩrĩ, Ariũ akwa No gũtuĩka nĩmahĩtĩtie makaruma Ngai na ngoro. We Ayubu ndarĩ hingo atĩragĩria gwĩka ũguo. Okay. Hau nĩ hega. Mm. Nĩwaigua ibuku ũrĩa rĩrauga? Atĩ we wĩ mũthuri, ndĩrenda gũtaũra, atĩ we wĩ mũthuri. Mm. Nĩwamenya wĩna airĩtu. Mm. Wĩna anake. Mm. na mena mĩciĩ Mm. we wĩ mũthuri nĩ jukumu yaku Mm. ciana ici ũgaciĩtaga Mm. tondũ ndũĩ mawĩra marĩa mekaga atĩa Na kũu nja. na kuu mawĩra marĩa marutaga Mm. na rĩngĩ ona amwe matiĩũĩ Mm. ũgetaga ciana ciaku Agacokanĩrĩria hamwe. ũgacicokanĩrĩria hamwe Mm. O- ona no ũke- o ũguo kũrerwo ũcio akaruga ũrĩa ũngĩ akaruga mũgacemania gwaku Mm. we nawe rĩrĩa mũrarĩ hau ũgacoka gĩcegu Ũkaruta mbũri. ũkaruta mbũri Ĩĩ, mbũri ĩno to ya kũrĩa oro ũguo ĩĩ. nĩ ya kũrathima ciana irĩkũ Nĩ igongona ĩrarongorerio kũrathima ciana irĩkũ ici. nĩ ũndũ angĩkorwo mwana mwana ũcio nĩ athiĩte na hau akahĩtania na mũndũ Ĩĩ. ũcio ũngĩ agathiĩ na Akaruma hau a- mũndũ. akaruma mũndũ Ĩĩ. ũcio ũngĩ agathiĩ hau ageka biacara ĩtarĩ A- njega agaita- akai- Agaita mũndũ thakame. agaita mũndũ thakame Akamũringa ciana icio mũndũ. ũgacirongoreria ũgacihoera Ũgacithĩria. ũgĩitangaga thakame kũu na njohi Mm. nĩgetha ũgacithe gacitheria na gũgaha ũgacitheria na noguo nĩguo kwagĩrĩire no ndũngĩgĩtũra ciana ciaku atĩ cira- ciratũra na kuga atĩ we ũtũre kanitha-inĩ na baibũ harĩa mũhunjia ndarĩ ũndũ angĩ- angĩgwĩkĩra Ĩĩ. tũrerwo wega ha- ibuku rĩu rĩa ayubu atĩ ayubu acokanagĩrĩria ciana cia Mm. aga- ciaruga agacoka gĩcegũ akaruta mbũri ya ngoima ya njino Reke thoma ya rĩngĩ. kũmarathima Atĩ Ayubu nĩ gũtũmana atũmanaga, akamatheria, ani agoka- okagĩra atĩ rũcinĩ tene, akaruta mahaki ma njino maringane na mũigana wa wothe. okay. Nĩ gũkorwo Ayubu augaga atĩrĩ, ariũ akwa na gũtuĩka nĩ mahĩtĩtie makaruma Ngai na ngoro-rĩ, we Ayubu ndarĩ hingo atĩragĩria gwĩka ũguo. na nĩkĩo tũrera athikĩrĩria Mm. tũkamera atĩrĩ nĩ wagĩa na bamĩrĩ rĩrĩa we mũciĩ wa wĩra waku mũnene nĩ kũhoera ciana cia ciaku ciaku Eh, na wacihoera ũgacoka ũgaciĩta mũciĩ eh, othe maũka mũciĩ angĩkorwo he mũndũ ũrĩte njĩra rĩ eh, ũkamũrathima eh, ũgeka thĩ ũgakĩrongoria ngai ndorera mwana ũcio eh. ũrĩa ũngĩ njĩkĩra ũũ ũrĩa ũngĩ njĩ- njĩkĩra ũũ ũkamacokanĩria na mbũri ĩyo yake ya njino noguo nĩguo kũrĩ na nĩguo kwarĩ na ibuku rĩrĩ ti ithuĩ tũrathoma na ti ithuĩ twandĩkĩte atarĩ mũtonyi ĩtanjĩra A- eh, aithiramu aya meka idu fitri rĩ Eh, nĩ marĩ igongona rĩngĩ ĩtagwo idul adha Mhm. idul adha yũkaga mbere ya idu fitri eh, idul adha nĩ yakuga atĩrĩrĩ maririkanaga hĩrĩa aiburahimu erĩtwo arute mwana, mwana wake igongona no mamugaga nĩ Isaka nĩ nĩ nĩ nĩ Ishmaeli ti Isaka no makauga atĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa athire kũmũruta mwe- mwana ũcio wake kĩũmbe igongona-rĩ mbũri ĩkĩoneka akĩrwo atĩrĩrĩ ta- ta- tarora hau hena mbũri ĩyo-ĩ ũmĩthĩnje-ĩ mũgarũ na kĩ na mwana ũyũ waku ithenya rĩa mwana ũyũ waku okay tondũ akũririkana ũguo-rĩ hĩndĩ ĩrĩa indu ithaa-rĩ no mũhaka meka, i- me- meke iruga na mathĩnje mbũri ona mahe nginya arĩa ma- ma- ma- arĩa ma- ma- a- andũ a itũũra Ĩĩ. marĩe mbũri ĩrĩkũ Ĩĩ. mbũri ĩyo koguo nĩ ma- nĩ maririkanaga nĩ maririkanaga maririkana No- no rĩu ithuĩ akristiano ũrimũ ũrĩa twĩ naguo rĩ na hunjĩra twĩ nao rĩ aya nĩ andũ nĩ andũ matũ- matũtete atĩ matingĩita thakame jesu nĩ akuira jesu ndaitire thakame ya gũkuĩra mehia maku aca hapana we gwaku mũciĩ tũtumithagia na thitima ta njĩra Ĩĩ. tũrĩaga mbũri ici mbũri iria tũrĩaga gũkũ mbucĩri-inĩ rĩ reke ngwĩre kiugo gĩkĩ gĩaku atĩ thakame ya jesu nĩ yaitĩkire kĩu nĩkĩo gĩ- gĩtete atumia aingĩ Ĩĩ. na gĩga- na gĩgate mĩciĩ na nĩ gĩgũthiĩ na mbere na gũte mũciĩ Ĩĩ. we wĩ mũkĩu Ĩĩ. tondũ ũguo tiguo kũ thoma mabuku wega Ĩĩ. ndiũ ũrĩa mataũragĩrwo nĩ ahunjia Ĩĩ. nĩ waigua Ĩĩ. ũthome mabuku wega Ĩĩ. na nĩgetha ona eh, ona jesu mwenyewe rĩ Mm. Kwĩna hĩndĩ hĩndĩ aikarire na, na, na, na arutwo ake akĩmera nĩ makũrĩanĩra igongona rĩa mũico tondũ rĩu nĩ aramenya rĩu ihinda rĩake nĩ rĩkinyu rĩa gwĩka atĩa Ĩĩ, rĩa kuma gũkũ thĩ ĩĩ. koguo nĩ marĩanĩra koguo kũrĩanĩra nĩ igongona kũrĩanĩra nĩ igongona Ĩĩ. tũkĩhinga rĩ kana tũgĩthiĩ na mbere he andũ ha- he- he- he basi ĩngĩ ngwenda ũthome hau nĩ kũmĩhutia ũmĩhutie nĩgetha a- a- a- nĩgetha ahunjia aya rĩ Ĩĩ, mamenye ona ithuĩ rĩ ĩĩ. nĩ tũthomaga mabuku ĩĩ tũtirĩ ageni tũtirĩ ageni na rĩu niĩ kuma ndamenya ũguo rĩ Ĩĩ. nĩ thomaga ibuku ngataũ- ngataũkĩrwo nĩ ũrĩa Ĩĩ. rĩranjĩra Ĩĩ. ĩĩ, na ũrĩa kũrathiĩ Mm. ũthome rĩrĩ Mm. ũhoro wa mahoya Ĩĩ. ũthome thome Mathayo ithathatũ mathayo gũkũ rĩu ma- mathayo ithathatũ nĩho tũrĩ kamuhari ga ithano nginya itha- ithathatũ Okay. ũhoro wa mahoya ĩĩ ĩĩ, taroma ĩĩ ũhoro wa mahoya ĩĩ, mũhari wa mahoya ma- ma- ma- mathayo ithathatũ five to six okay Mhm. Thoma- nĩho mathomere ndĩ nĩho ndĩ Ĩĩ, mathomere mathayo Ĩĩ, ithano Mm. ithathatũ Mm. kamuhari ga ithano ĩĩ. na hĩndĩ ĩrĩa mũkũhoya-rĩ mũtigatwĩke ta hinga one thĩ tondũ ci- nĩcio nĩciendaga kũhoya irũgamĩte ndunagogi-inĩ Ehe. na magoma-inĩ ma njĩra okay nĩgetha nĩcionagwo nĩ andũ one Gũmĩra atĩrĩ- makeganithia Ĩ, kwĩna- ĩ, ni Aha. ngũmĩra atĩrĩ na ma atĩ Ĩ. nĩrĩkĩte kũgwata mũca- nĩ- nĩmarĩkĩtie kũgwata mũcara Mũcara. wacio okay na hĩndĩ ĩrĩa ũkũhoya tonya nyũmba yaku thĩinĩ one na warĩkia gwĩtiria one ũhoe na tho- thoguo ũrĩa wĩ hitho-inĩ nake Ona- thoguo ũrĩa wonaga hitho-inĩ Eh, okay nĩ agakũhe ngatho ngatho nĩ niĩ ndaua aca mau nĩ mahoya akenjire kĩndĩ macokere tamacokera rĩngĩ eh twathoma ithathatũ mathayo kamori ga ta- ga- ga gatano na hĩndĩ ĩrĩa mũkũhoya rĩ mũtigatuĩke ta hinga tondũ cio ci- nĩ ciendaga kũhoya irũgamĩte thunagogi-inĩ na magomano-inĩ ma njĩra nĩgetha cionwo nĩ andũ ngũmĩra atĩrĩrĩ na ma atĩ nĩrĩkĩtie kũgwata mũcara wacio ĩ acio mahoyaga ũguo Mhm. no hĩndĩ ĩrĩa ũkũhoya we Mm. mwene we Ĩ, kĩũmbe hĩndĩ ĩrĩa ĩ. ũkũhoya Nĩguo. tonya nyũmba yaku thĩiniĩ Ĩ. na warĩkia gwĩtiria ũhoye thoguo ũrĩa wĩ hitho-inĩ nake thoguo ũrĩa wonaga hitho-inĩ rĩ nĩagũkũhe ngatho okay haha tũrataũrĩkwo atĩrĩrĩ Ĩ, ahunjia arona atĩ nĩ Mareyambata mwathiĩ- nĩ maburi. mwa- na maburi nĩ mwathiĩ kũhoya rĩ Mwa- gwa- gwatuĩka nĩ kũho we e harĩa ĩ. nĩ agwatĩte mũcara Eh. arahoya tu we mm. ndarahoya nĩ tondũ waku eh. nĩ kamũcara geka atĩa eh, ka mũico ka mũico kahinge na mũthenya ũcio wĩke atĩa we wĩ na mathĩna waku nĩguo tũrerwo nĩ Bible arenda kũiria ndukũ arenda kũiria ndukũ we wĩ na mathĩna maku nĩguo tũrerwo nĩ Bible atĩrĩrĩ mm. tiga gũtinda ũgĩta mũhunjia na kũu tiga gũtinda ũgĩka atĩ coka nyũmba wĩhingĩre ũhoe Ngai ũmwĩre mathĩna- Wĩnyerekie kwĩ Ngai. wĩnyerekie mathĩna maku mothe wĩre Ngai. Mabataro maku mabataro ũmũhe. aku ma- mothe wĩre Ngai. na maũndũ maku nĩ magĩũka atĩa makũhinga no rĩu ũraruta mũndũ na kũrĩa Ĩĩ. ndũĩ kũrĩa araire Andũ- andũ- andũ- andũ aya araira kũ ndũĩ araire ku Ĩĩ. rĩngĩ maraire magĩthugu ma- makĩhũrana na mũka Ĩĩ. rĩngĩ maraire makĩ- ma- makĩ- ma- makĩrũĩra mĩhaka na Mm. brother ciake Mm. rĩngĩ maraire kũ maũndũ mangĩ tondũ mahoya to kũhoya Na- na- no mũhaka wĩtheretie na mũhaka ũkorwo wĩthĩ na ti ũkahũrĩra mũndũ thimũ atĩ kĩroko atĩ na ndĩrenda ũke tũhoe Mm. ũyũ araire kuo Mm. mahoya mau magũkinya kũ na magũkinya waha Mm. we mwenyewe tondũ nĩ ũremenya na nĩ ũremenya mathĩna maku rĩ ũrerwo nĩ baibo atĩrĩrĩ ũgacokia mũrango ũkahinga Eh. ũkahoya na ngai nĩ agwĩka atĩa nĩ akũigua mahoya maku Ta- ta- ta mahuti rĩtarĩ mũtonyi Mm. tondũ mũ- mũgĩkũyũ ndehingaga kũrĩa rĩ no nĩ ehingaga maũndũ mangĩ rĩ nĩguo ahote gwĩka atĩa okorwo Kũhoya. gũthiĩ mbere ya ngai Ĩni. koguo nĩ- nĩ- kwagĩrĩire mũgĩkũyũ okorwo wĩ mũthuri mũgĩkũyũ na nĩ ũrathikĩrĩria okorwo wĩ mũtumia mũgĩkũyũ ũkamenyaga atĩ mũndũ nĩ ehingaga igongona rĩa mahoya ya mahoya na ũrehinga ũrehinga kĩ ta me- ta matarĩrie mũndũ rĩrĩa ũ- rĩrĩa mahoya mahoya to ma gwĩtana mũthenya wa atĩ tũ- ũkai tũhoe Mm. ngai ũta ĩyo ĩrĩkoragwo tarĩ c- ceremony tondũ nĩ mũgĩcemanirie Gĩcanjama. rĩ kĩu nĩ gĩcanjama no mahoya nĩgetha maku mahingĩke no nginya ũkorwo ũkĩhi Kĩhinga. ũkĩhinga na no nginya wĩhinge ũkorwo nĩ ũramenya mathĩna maku Ĩĩ. ũkamenya ũmũthĩ ndiga tũcemania kamau twaranĩrie ũru eh. ndingĩenda tũcemania na ng'ania twaranĩrie ũru mundu uyu tutindaga tugithogorana nake ri ndikwenda kumuona eh, ugacoka na thigithigi ciake ugacoka ukiahinga maundu maku ma gwaku mucii eh. ma gitanda we na mukagu we na mukagu na mukagu na ona kana nikio waigua muthuri nyakoragwo na thingi thingira na thingira ni ambe athi athinge kuu eherere mutumia wake athi thingira eh. tondu ni amenya ruciu ni akaroka kana muthe- thukũ cigana nĩ akaroka gwĩka kana atĩa? gũkĩra thaa kenda cia kĩroko kana nĩ agũkĩra thaa kenda cia kĩroko cia gwĩka atĩa cia gwĩtana Cia- cia gwĩtana akorwo etheretie akorwo etheretie nĩguo Koguo- nĩguo- nĩguo mũgamba wake kinyire ngai nĩkuo mũgambo ma rĩu maya mangĩ makomemanagĩ kona mũndũ arĩrire ekiri atĩa ũcio nĩ Ng'ambu. ũrimũ mũtheri ona ona matikĩraga hau makinyĩte na ũrĩa ũrathikĩrĩria Na Ngai ndaiguaga athikĩrĩrie. na mbu. ngai mau ndaiguaga ndaiguaga piga ndugu we wĩhinge

aciari kirĩrata kiu waigua wa mwira uga akuragia woi thuko ikumi cigothira ndeku riu ukarigwa atiri mundu ni kiarau thuko ikumi oniru ndungihota kuihinga mwana waku ndungihota kuihinga mwana waku ekiganda kana ndukarute mambura guku mucii na mukaguo nawe mukaguo ndukagie muthuri waku tondu mwana waku ekiganda ekiganda ena igongona arathii nario mbere

atũigua aigua wa kũ- wa- wa- wa kũregana na ithuĩ rĩ Ĩĩ. No Atĩ irima. ndĩko ciĩ magũrũ ndindĩko ciĩ magũrũ no irima marĩthiaga Ĩĩ, nĩ ũraiguire ũhoro wa mombatha ĩĩ. aca tatahutĩria kũrĩa marindi Ĩĩ, mũhunjia hau ũrona andũ ma- ndakĩũragĩte ndirika makinyĩte 50 ĩĩ. tũburi tũiyũrĩte kũu atĩ marehinga mũndũ akue nĩ nĩ- nĩgetha ngathi kuona nga jesu Mm. ngathiĩ ngathiĩ kuona muoyo wa tene na tene Eh, gĩthomo gĩtirĩ na kũrĩa kũrĩ Gĩa gũte ahunjia andũ. thiĩ- gĩa gũte andũ Mm. andũ magakua kũu tũhũ atĩ nĩ marehinga matikũrĩa mũndũ wakua nĩ ng'aragu nĩgetha ngakona muoyo wa Kwĩnyerekia rĩu akue. Kwĩnyerekia. na nĩkĩo rero gũtiĩhingagwo gwĩka atĩa Kũrĩa. waga kũrĩa nĩ ũgũkua Eh, Acha. no wĩhinge maũndũ marĩa no mangĩ. wĩ- ngĩhinga maũndũ mau Ikeno ũraigua icio rĩ. ikeno icio na ndũ icio gũthiĩ kũndũ igũgũtwara na ndũngĩkua Eh, Eh, werĩa no wĩhinge maũndũ marĩkũ macio no waga kũ- kũrĩa no nginya twĩke no atĩa no mũgatũria nginya tũrĩ Ĩĩ. na ahunjia mahunjie kiugo ũrĩa gĩtariĩ ĩĩ ithuĩ tũtirahũrana na ahunjia ĩĩ reke kwĩrwo andũ ũrĩa Matige kũgerera matariĩ. kũu ngĩrĩba-inĩ. matige kũrera ngĩrĩrĩba Ĩĩ, wathiĩ harĩa mokĩra. hunjia ki- hunjia ta ũrĩa gũtariĩ ũmũthĩ tondũ maũndũ marĩa maroneka thikũ ici nĩ maritũ mũno ĩĩ na nĩ mo- nĩ ma- nĩ mena magigi ĩĩ tũraigua no rĩu wathiĩ harĩa ahunjia matirĩ na ndeto ĩyo Ĩĩ. bora nĩone kamũca ka o ũrĩa twerwo hau No- no- no kĩondo Ĩĩ, nĩ nĩ arĩ he nĩ- me- mena mũcara Mm. acio matirĩ na ũhoro wa Hatirĩ na o wĩra o waku. kũrĩa mũgathiĩ gũitanĩra na mathĩna maku rĩ na na andũ anyu rĩ na andũ anyu ũcio nĩ na thĩna mbara wa- ciaku rĩ na- na na mbara ciaku nĩ wĩra waku Ma- matinde makiuga hau thakame ya jesu naitĩki mũtonyi mũtonyi kamere atĩrĩrĩ ũkoragwo kuo na magenda gũkuona rĩu niĩ Ndĩrenda- mũndũ nenda gũkuona o rĩngĩ ndĩkĩmwĩra nĩ kabirũ wa mũgo Mm. na ngĩ- nĩ mũthuri wa kĩama Ĩĩ, Eh, nĩ nyendete kwenjera kĩrĩra ĩĩ, o rĩngĩ rĩmwe niĩ ngoragwo kasarani mwĩki ĩĩ. nĩkuo njikaraga mwĩki kũrĩa mwĩki kũrĩa Kasarani. mwĩki kasarani Ĩĩ, no ngĩkĩenda kũ huduma yakwa ngĩmĩenda yothe rĩ ĩĩ, no heane namba yakwa rĩngĩ ĩĩ. nĩ 0722 Ĩĩ, rora kamera ũmere nĩ 0722 Ehe. 78 Mhm. 61 96 na niĩ ndĩ biri gũteithia rũrĩrĩ Ĩĩ. o harĩa mũndũ arĩ mũndũ angĩnyita niĩ mathĩna mothe Me- mehutĩrie horo magongona nĩ nĩ- ũtengenda gwĩka magongona mũndũ ũngĩenda gwĩka magongona nĩ njĩkaga mathemba Ehe. Mathemba- Igongo- mathemba nĩ hĩndĩ ya irua Ma- Gũtungata mathemba mwana mathemba nĩ icuka. hĩndĩ ya irua Ĩĩ. nĩ njĩtagwo hĩndĩ ya Mũndũ rũracio. acio ya rũracio mũndũ ũrenda ũtoĩ njĩra Ĩĩ. kana ũngĩenda ndĩmũtware ndĩmũtongorerie ũhoro wa rũracio okorwo nĩ kwendia arendia mũirĩtu korwo nĩ kwendia arendia mũirĩtu kana nĩ kũgũrĩra kana nĩ kũgũrana Ĩĩ. mau mothe nĩ njĩra ngacoka nĩ njĩtaga nĩ njĩkaga magongona mangĩ mothe ma mũgĩkũyũ ma Ĩĩ. kũhũ- ma kũhata mĩruru kũhata mĩruru mau mothe nĩ njĩkaga Ĩĩ. igongona itekaga tondũ ndikĩrĩ ndĩrakinya kĩwango kĩu kĩrĩ ona magongona marĩa marangu na igongona rĩa mũgu Ĩĩ, rĩu rĩa mũgumo ndi- ndingĩhutania Ĩĩ. narĩo no maya mangĩ magongona ma mũgĩkũyũ ĩĩ, mo mothe nĩ njĩka ekaga. O rĩngĩ nĩ- Mogũrani. Ĩĩ, mogũrani o rĩngĩ nĩ kabiũ wa mũgũnda namba nĩ 0722 Mhm. 78 61 96 Ĩĩ, koragwo mwĩki ũkorwo mwĩki. Ĩĩ. Na ndacokia ngatho. Aye. Mwĩro- mwĩrorere na nĩ ndakena mũno tondũ nĩ twaria- twarung'a igĩrĩ na ithatũ na mũtonyi hĩndĩ ĩrĩa twagwĩta rĩngĩ ndũgakĩrege gũka ũke twarie twarie na andũ aitũ nĩguo tũmenye makinya na tũgũkinya mũtũrĩre witũ wĩke atĩa ũgacĩre kũnoga ndikũnoga mũthuri ndauga nĩ thayũ niĩ no ngũthiĩ na mbere gũtungata rũrĩrĩ nginya harĩa mwathani ageka atĩa mũgakinyanĩra na mwathani wakwa na nĩ ndĩrahoya matukũ maingĩ nĩgetha hote